Чэ ол курдук бастакы оонньуу түмүгүнэн алта баллаах уон икки он иккис оскуола бастаан иһэр уонна иккис миэстэҕэ биэстии баллаах ГКНГ хамаандата уонна уон сэттис оскуола хамаандата инники күөҥҥэ таҕыстылар Ол эрэн кыттааччыларбытын өссө икки түһүмэх күүтэр, онно барыта уларыйыан сөп. Это конное задание. Разберешь школу, да? Вникните. Нагло вообще.

Тоолотоору холотоору. Бу оҕолорун кытта кэпсэт. Баҕар айыгын көрдөрө буолу. Ону кинилэр истэн барана олордохтон Раз, два, три. Биһи 12 оскуолабыт, биһи оскуолабытыгар саха тылы үчүгэйдик үөрэтэллэр, биһи оҕолорбо бары сахалыы билэллэр, онньууларга үчүгэйдик кыттыбыппыт, ааспыт онньууларга барытыгар хатаан эппиэтээппит, ырыаны хайаабыппыт, оттон спортивнайга немножко

Ага, биһигиганга, короче, туохпут зверь машинабыт сөп. Ону туох я стрелец, ну, боксербун эйин, короче. Ону туох мин санаабар, биосковтар сахалыы саҕарарбыт онук туох сайдыылаах бары бэбэбитин кытта сахалыы саҕарабыт. Саха культурабытын ордук убастыыбыт эйин. Ону маннык онньуу биитини агитациялыыр саха оскуолата диэн ягонга оскуолата оҕолор маннык үчүгэй гынар диэн вот ну спасибо для тебя советспун ойта минимуман Мин Андрей диэмин саха гимназияттан дьыбыт уонна биһи барытыгар активныйдарбыт, спортивныйдарбыт, барытыгар үчүгдүк кыттан иһэбит уонна бу Алена бүтүн курдук эми саха тылын бу маннык оонньуулар дьону хайыыр сибэстиир диэн уонна биһи олус кыайан баҕарабыт

Биһигин суруйумун тоҕо диэн мин наһаа кыайан баҕарабын биһи команданан олох олус кыайан баҕарабыт уонна онтон өшөйдүк онньуу кэлбиппит уонна Мне наоборот был беседует киһи уже бары хайдаҕара там син друзья буолбут дии туурга все впитывание опыт только им биргачыбыз я надеюсь что у вас бары чего

үрүҥэ биһи оскуолабыт элэбэм аппыккытабын биһи үрүллүө суотахпыт тоҕо диэтэргэ биһи талай уже үстээн кэллибит манна мен элбэҕэ аастыбыт голосованиены аастыбыт биһи бары кыайыга эрэллээхпит ото бары эрэллээхпит ээ кыайыга

О, аргумент это? Че, че, ничего. А. Ото игулаанда көттүрдүрүк. Мен этэбин да билигин тоҕомиин үрүллүө суохтаахпытын. Дыһа сколобут бээтинен кыра хэв. Там үөрэнээччилэри ме кыра, но оҕолору бар активныйдар, онна онно манна кытталлар олимпиадаларга химэн элбэх киһи бары месте лэхэллэр муниципальнайга республиканскайга

Оннук с ног на голову перевернулась, он э, тэһимбиир тэһимбиир куһан баҕа хаалла бастакы место ылын даҕаны. Механавар туох бастааҥҥыттан биллэр этэ подвохтаах анньыы дьэ ол иһин бастаан саха гимназияны хоруйбутум эйин динда ата кайахтара диэн билэр этим биир күстахтара күстэрэ да бастааҥҥытта

махтал организатордарга чөөнүнэн тэрийбиккит өсө да маннык өсө астаҥырын астаҥырын өсө маннык ток ток шот оҥорон иһин өсөҥөрөн иһэрин биһиэхэ колстаах дьоннорго барыларыгар махтанабыт улахан улахан махтал учууталларбыт иин оҕолорбут иин аймахтарбыт иин Ол иһин барыгытар махтанабыт. Финал бастаан үчүгэй байтык баран түспүтэ. Онно бүтэһи кырааҕынга хайдара куһаан баайа буолалла. Настроение бүттүһэ